Ɣemaɣi yi me mi nɔ ɖevi me megblɔ na mi be nya ɖewo le wonɔ na mi le ɖevi me yi. Ame beble sɔn wo nye mi va tsi fifi le aƒe nya be wo ɖewo ble mi. Eya ta gbã mi wɔ wo ble mi part one. Eke nye wo ble mi part two. Good. Mi na mi le ŋku ɖe ɖewo ɖa. Wo be when a child is gnawing a fool on the koklo, they don't talk. If you talk, the koklo fool will be growing again. Ɔ be no zi mai me mi no ɖevi me no zi bo wu koklo na mi miawe o mi miawe no fu nyɔlɔ koklo wa ko koklo ko de chijojo me je mi le fu nyɔlɔ ne mi le fu nyɔlɔ ne mi le nu ƒo dame chichɔ be na ɖo to no mi me ɖo to koklo fu koklo akan fu to o ble mi o ble mi ala kpa god part 2 number 2 when a child swallow orange ku they said it will germinate on the dodo mene o ble mi Wobena wòzu be ɖevi nya le akutu nyi ye wɔ mistake ko nya nyi akutu ko alo emi ekuɔ ɖe dɔme koa no nya gblɔ nɔgbe be vɔ ee vɔ gan kiti gan jɔ le vɔvɔ do ɖevia be nuka akutu ku kemi wo nyi ami ɖe dodome na zua ŋuti mianɔ gbegbe ekpɔ wo ble mia wo ble mi o tsi ƒe nya good when a child see frog they don't kill it hmm e mai mai mi nɔ ɖevi mai mai wu na kpɔkplɔ wo mi me wu na kpɔkplɔ no nya mere no wu kpɔkplɔ agblɔ be abo savi o nye la be mi mi believe le ɖevi me be e mai mai ma wo ƒe gbedoxɔ le bibi ɖe Akpɔkplɔ eva ɖo aɖɔ ko ɖe dzuɔ me ya kpɔ edzuɔ tsi. Ta zi geɖe ne míkpɔ mía ɖeviwo la, míewu na kpɔkplɔ. Elã ke míhe míte ɖe na fún na ƒanya doglo. Elabe ave mí mí bli va bu doglo ye ava tɔ dzuɔ. Ta ne wòzɔe míwu akpɔkplɔ. Yi ma mɛ ne míwu akpɔkplɔ ne akpɔkplɔ le kuku ko míaɖe ŋutsuviwo bete míaɖe míaƒe aʋa aɖo aɖɔ ƒo ɖe akpɔkplɔ dzi de akpɔkplɔ ne fɔ. Nyateƒe ya. Woble mí, woble mí, woble mí, ble mí, ble mí, ble mí. Good. Eh, they said Eh, ome xlẽ na ɣletivi o. Eh, eh, they say we don't xlẽ ɖe ɣletivi. O no tubo le ɣletivi xlẽ. Eh, ne zando ɖe ɣletivi o iva ya me sigbe ome xlẽ na ɣletivi one two three no le ɣletivi xlẽ. Yo mita wa ku. Fika o kponya ketsue. Ema ime Jehovah Witness to ba gbalẽ ɖe. O agbalẽ ɖe nɔnɔ me tata le me. Eh, Abraham do yo va le ɣletivi xlẽ. Ema ime mia ɖeviwo gblɔ na mi be, eh, ema ime ke Abraham va le ɣletivi xlẽ la, emita ya ma o wi. Ta ezu se.

yɛ wòva lɔ ati yɛ atia yrɔ mii ta ne wozɔ yɛ le yi ɖevi mɛ wobe ne wozɔ be wowu da womɔna nu ka wometsona ta na eda o woble mi woble mi last one don't uh, allow kevitɔe to touch your head good good ema yi me wobe kevitɔe ne wome wome wome ka na wome ka kɔ kevitɔe kevitɔe ne ka ka woƒe ta wobe ne wozɔ be kevitɔe nya ka woƒe ta ko woadza ɖe aƒa alo ne kevitɔe kevi ƒe atɔe nya ka woƒe klonu ko woazu bafa Kpɔ wobla mía. Wobla mí, wobla mí, wobla mí, wobla mí sugbɔ akpa. Watch out for part 3. Wobla mí. Part 3, good.